khoi ka tlonnak ka chim lang khoi tlonnak pakhat zelo nungak pakhat bia kan i ruah mi a a ka timi chu vei kong kan i ruah cho tu tlangba se va ding kan zei bantuk da na du timi kong se chu nungak nupi ding a mo mi zei ta na du timi kong kan i ruah a ka timi chu ke ka tlangba pa chu apum ru tha lai ke ma na khan sang deuh lai ke ma na ke na fit deuh lai ke ti lai ke apum apum ru tha kong chim chang te la jimekal jimekal mi muscle na ngai mi six pack hai ti ba tu pokemon chen je lo a khan sang deuh lai ti mi po kha hai chim mai chim e

mit cawn ti ma cakhe ke he khin ai pe tlai ma zeitin dah ke zeitin zeitin ke ka hmu ning chu a ho po chu khi irwa mi chum ni ko cha a man tu nu hi dum man tu pa hi ki du kada len tin si sa ti e um a pun san le amui long khin hei hei ro chumu ve amui long khin rang jum ban tu khi kan irwa cham mi chum ko la nai adi dong na chun kan hmu kho bal la lo okay so an an rak um lo te ma ze lo perfect perfect cha um lo ti ka hmu yeah na in eh bei kan minung pakai khi idol kan tin hu kin asining kan the personality kan thei nu khin chun idol dolong ke tampi chu kan tok tuk ti ro lo an sining te hin kan chau hlang ko na ma rong khin an that mi tha an si kin chu ma an personal te an that nang ni kin a khu di chang ti phun ki mu na in an pung san tha sex fam van nei la muscles an nei kin chu bonus ko za tha tin chi ko okay how how man in chu now en ti la lo chu ya thei theu tu ti sia nang ma za be pi chami sama am personal ke te chela am man zia that la Yeah. an nun nem ka de se ma ka bipi aya mi ke atam big to pi di chu adong adong nak chu mki alang big mistake ola chu atu relationship long ki so ke le so kat so kat khapa ke lo na sala atam de chu nu ken do de in ke mu an da le nu pawl khi mu da couple pakhat khi kan hmu na atam jo chu a nu khi ai do de kan hmu na an an darling na khi mu an pa na hin asi ok chu skill ya nu pa chu kan ni tam de kan to mi tam de ti khan marong khan cheu khat chu a ma nu cha dong a darling pi chu he ti hin expression ki um khomis cha na in he ro than ni chun ama ni chun muisam lawng ki zoh zoh ti lo cuah a sining le a personality mi ṭha le ṭha si lo cun bochanok tlak tlak cu lo na ki a tel di cang ti king hmu so kan i ruachan mi le dream dream man kan nei hman khi mak cu kan mu khola lo ti cu a thei lai mi lai mi lai an um lo na hi ti du nak te lai mi sia chan so ya kai kai an um lo cin ka ka ti ko ya Yeah, yeah. na ma na ma ta na running le Zei tin ti- si le Eh, Na- nupi ṭha ma nupi nupi ṭha a nu nu nu nai ro chan mi kom ve ko la chu a pap Mhm. kan ni chun na in mi ki na mu ko la ti ke na ron ma Mm. na na ma zai ban tok Mu kho lai ti Nu. ro ti je na mu na mu Nu. kho tak lai lo ti No. zai ban tok ge nu ki da na zo hei ti ko si yo ai do mi ai do mi ra tha mi na ke an chim dim ki che ma ka tu na chim ba tak de bonus ba si ko se na te ke cha abi pi ngai mi se tu na chim ba tu khana personal ki mo ze lo anun ne mi chen pakhle phakani dol ki be pi ko ke te za chun naga i dawt nu kan cece pakhat le pakhat amui chia zong se a thau kong se der ko se se chun a popur zong a lu kong zong a ken se ti lai ke a bipi ke a bipi chang lo cece pakhat pakhat i dawt ko se kan chun i dawt lo se kan chun pakhat pakhat i dawt lo se kan chun zei ko ne six pack kong se se chun pumru a thami nu kong kan chim ko za ken adongnak cun pakhat pakhat i dawt lo zianak ka va si kan ku chi te hi ro kan ke chu pakhat le pakhat i dawt pakhat le pakhat i rem e pakhat le pakhat i mu thiam ke ke ke a bipi nga i khi bantuk dir mun phak na ke chu pakhat le pakhat ke saupi zong ke i kom i thei ke hawe chi te chu lo kan chun na ta chun na kikhe laimi kan culture he kan klopa te har deu ka ti mi chu atu atu chu se le se le chu ka thei lo lai tlang khi chu ta chun na ka boyfriend girlfriend ban tu kan te pakal pa ani war ni du e kum kham an ro hlan khen an ani um chol ani um ter chol na ka ti chu te e ke ke tong pa la kan chun okay okay ai hnek chom mi zong kan um ve ko la okay eh hi hi ka ka rak ru ning batun asilo ma nu hi ma pa hi ti Yeah. mi zong kan um ko lai ya eh okay nang zeitin dan um ki ban se lai mi te kan um dan thit um dan kan tu mi ke mo a hlain lai Okay, ka long mai kan ki. tu ni, okay. hlan leo hlan leo chan ah, hlan leo kan nu kan pa thi cha tam deu chu Hmm. nu le pa ni phone mi an tam ngai cha cun cheuka cu ma le ma du i ai du ai um mi zong ko e na ni chim bang khin pakhat le pakhat kan i du zong khin um ṭi can le i ton can khi um tuk lo ah khin i um te tak tia khin cheuka cu na sining ta kha kan kan hmu alang i in chungkhar a khin boi boi na dong atampi khomen zu ya cun ma na sining kha ram thok ra hmu ti la karak ka ram hmu lo rang kin ka caah hna hnong uh, ka caah a khi keimah nih king kho lo minung si kho chuan minung pakhat um tu zia khi mu da tu chun nu le pa ni khin atu lai mi tla nungak langwa khi i tong tar khan du tuk lo chu a ma khi pakhat achia min ka mu i ton i ton le um ti deu chu pakhat pakhat thei deu Cun hmailei ca zong khi manu hi mapa hi ka nupi ca ka vapa ca si kho la maw. A umtu ziaza siseh a sining zong siseh a zungzal ca umti kho ding a si la maw. Ti hna khi a lang cang cun kan umti deuh cun kan i thei deuh cun. Lang hlat lawng khin cu za lo ti bak a ti in ka hmuh.

an ni duhdawtnak hi zopi awk tlak a tlak tuk ti bun khi zochun awk tlak a tlak ti phun kin tamdeu cu umlo ya cu cun fan ngai ruang le fem an ni thit cang hnu ruang khin a umti mi khan lo cang an ma le a fa a fa a fa thong in relay an ni umna kha affect mi ke lo cang du dot na va si theng lo ke mu i dot na level um theng lo ke fakin ngai i kan um a hot kan um i kan um thai ho cang kan ma pani kan si shim hau cang ti phun ki ve mi ke lo ai ne ke ne ai ne mi ki atam an tam pa tin ke mi ke ma ka mi mu mu nu la pa ka zo ting na khin so ma ma kin ro chu alam ba ti chu Ngaichia pa. Ma ti khin cu kan si duve lo chuan fa generation cha cun du du mi te le vei mi he um ti cu a tha deuh ko chuak. Cun ing zong kan in kho deuh chuak pakhat kai si dong ke kan du mi minung si khin cun zeitluk a chia dong a vei lo zong a khi mo a santlai lo zong khi kan in kho deuh chuak.

ke adangdang ruwa ke te hmun khara khan nan um kho ri lo nupi nan zekte nan i thi um kho ri lo e naten nan i thi up te khan in chok khan du e atu leo khan chun apartment pakhat ve khan nan um e nan phaisa liam mi kha thlakhat nan liam mi ka tam ngai e nan ti mi cha okay hiti hmun hi kan um nak khan ai um ding kan si ko rua khan hmai lei ah khan ai um ding mi kan si ko rua khan phaisa khon phaisa zong tampi kan khong lai chu in chong ho se chun wedding tu na zo kham mo pha zong phaisa zong tampi kan khong kho lai chu na chu mun ka kan um ko se kan um ri lo zong kham mo ai um ding kan si ko rua mun ka kan um ri ko uzai ke tela um chang ko se in apartment ke mo pakhat ke mang ko se lo phaisa ka tampi kan khong ko se hmai lei cha kan ti khen ke bantuk khen Tuah khe khi bantuk lifestyle khi zeitin tiah na hmuh ning khin a ṭha ko na ti masiloah market cu a hmaan deuh lo na ti dah? A hmaan te keimah hmuhnak ding cu maw honest te ka chim khin cun khi cu atu nungak tlangval anmah karlak khi a si ko hna. Anmah duhning khin anmah ca a ṭhathnemnak i min cu kanmah ca a ṭhatnak cu kan timtuah dih ko cuah. Mah ca khi anmah nih a ṭha tein kan um la ti khi an vei khin cun. va si ko seh, va si, va si zong a poi lo ka ti. Nain a poi nang cu laimi kan si ti ahhin a lenglei in bia khi tam tuk. La ma rang khin, ama khi kan ingdu le ingdu lo kha si ko. Ma, ma rang khan Mi, mi, mi nih gongcei le vei dulo gongcei cun bia khi thei dulo khin cun living together cu vitualo ka ṭha deuh. Nain phaisa kan save lai um ning kan si an anmah anmah ca te lawng ni ruak khin cun an vitualong khi cun nu le pa nih okay in ti hna khin cun ngako a tha ko hna ti nain kei cu mo mi nih an chimmi khi man to cu kha bang an chimmi khi a tam tuk hin cu kan ha khi like ti la ma bari so thret Latinda life ba cun na zelo ba cun kong kong ban tu kan num ti le vai ruang khi mi chuk chu sual sual in an rol chang chua a konglam hna va thei lo kanmah ca a thatnak la vei kan i tim ko mi khi mi dang hmu na in cu a chia mi le khi eh anum ti in tu a chia mi long te ke an hmu la lai mi chu ma rong khin bia bia a tam a tam tuk mi khi um um lai ding ki ka thei ruang khin ma rong ki living together to bom lo ki tha de ko midang midang so this is midang mit zo le midang zon ru in like te la bislut mu so khet na tu mi khalo pa wi so ya jun abi bi mi chu nul pa he kin mu nul pa no khe in tile ti lo si as zong si pa na ya poi no chu nul pa dong chu midang bian ngai we cha midang hi zait na kan mula zaitin na Ja, mi hmai kan ma an zo ngai ve ti nu le pa lang te. Nu nu le pa bia na ti van zo te nu le pa bia ke zeitik ada zeitik po ngai ding ko na ti ma se zeitik zeitik lai acha lo ngai ding da sin ti atu ta chuna vai zong kana chim kate nu le pa an phone min hai zong an ti kate te khai chana kan chun na nang cho

ka dawtmi keimah ka duhmi ca pei si ko keimah le ka hmailei ca pei si ko cu tiin mm. sungphiat nak na tuah kho mo si lo ah na nu le na pa bia ka da na ngei ṭhan ka hau a nu na ma ma bia le ha har ngai har ngai ke ya na in nu le pa bia ngai chu ṭha ko e mm. kan cha kan ma cha thluchua chu pakhat chu si ti chu ka hmu ko an nu le pa bia ngai chun na in nu le pa zong ni pakhat an ruat ve ding chu an fa le hi an ti lan tiang mu control ding kanmah duning an um peng la ti ke irua chan ding chu silo nu le pa sinak hin ting ka mu na i fa fa fa sinak nin cun an bia asi khomi chu ngai ding khin keimah nin chu kan ha ta ko na in na bia

A biapi deuh mi mu. Mavei deuh cu nu le pa bia ngai khin cun kanmah thluachuah lawng si cun nu le pa lawng khin. Hmailei caan ke boinak chuah te la lo ti ka hmu ma ca khin. Ya. Ahau ko ti te. Ahau pak ka nain a caan cun ngai di cu har ngai. Fei thiam. E topa te ca na chim tu mi kai fiang ko na te e topa te ca i kal deuh cu ruang cu. Ya. Ta chun naka nu le pa phone chom mi kong na van chim. Ma ma ki cu ka ngai bak la la atu chan ba atu chan kan nun na chu man tu phone long ki nul bang ni ro ding sti lo te eh ju kan ma long chu upa kan ti la mu ken ki lai holin zain si zai si lai hong film ah lung film kan ti lung film upa lung film kan si ve chang ko chu ma rong kin da Kanmah tein kan i hmuhmi cumte ko la cuna nulepa nih form ki cu an pal atu chan ah um ki cu a pal deuh ko kiti. Cun pakhat cu Laimi va si kin cun a hopa kan i vei dong kin cun lungtling ding si ko kiti. Kanmah duhmi te Laimi va si ki cu kanmah duhmi va si kin cun cutluppi cu khi an chim tuk ding cu si lo pa aya ka chim mi na fiang ka kai fiang ko ka te ka chim du na tha te ka chim du ko ka chim chiam lo kai fiang ko tlo pal ta na kal than ko na na fiang lo chen ya kar ong kar ka chong tha te la eh ma jin na ma kan hal ve ta la ka hal tu ya nangman zeitindah na hmuh mah living together hei si seh mm. nulepa bia uh, nulepa bia ngai le ngai lo cu mm. ma living together ruangah mm. kan lutmi kha si rang khin mm. nangman na hmu ding ma living together khi a tha mo tha lo Okay, atu ve zong khin ngai pa ve te atu kan zumna krifa sin zong khin ngai pa ve te hokhman khe suarnak tu lo mi kan um ve lo cha living together an du lo na aruang azagi tila pakhat na zo ve khis ko cha atu family dil hlan sex tu ding mi mo ma kan du lo nak si ruang te khen khi zong khe khi ruang khen okay ma zong cho living together tu lo zong khen sex zong chon tu kho ko chi te i khai ruang khen ke ban tok te um te khen okay ta chun na ka eh eh mai le kan um ding si ko e chun ke saupi khe ai chi saupi nga ke nga khao lo khen atu zong ziam kan um ko lo ti mi khe khe um ve chite phaisa ke tampi di le puai liam pi patu theng lo khen te okay kan i du ko e puai tu puai liam pi tu le sun ke liam pi le te chi se pi khen tu ha lo khen mo simple thing kan du ko ko e phaisa khon na si ve ti khen chiro chen living together mun kai kan um hlara khen kan um kho ko ti mi ro na lam khum ve ko ti te ya lai min sima hi ke pakhat chin ke phi mi chu ka biak na lai ke ma rong ke abik chu sko chu kan bia na ha kal kan tila ma ave a lam ka pel te kim atam yajnul ba chu bia nak rong khen living together na andu lo mi ke sko chu ka le thei thiam sko ve an fa fa fa le vei na bia li min chu ker gen to nu gen an to nu i ka kai si i mu ai um thai lo min ha ve sin ha se lo chu nu le pa se chung ka chu chok lai mi ken stia kin ke vei ya nu ve chin ve si chin chin kin chun

na hmuh ning tete zong kan rak cheu caan kai lom kai zong tu nak chim mi kan tampi kai chep ka ti lai chu a hlain zei tin da nungak chung te kan kai chep ra kan kai lom ngai e thelo to de nangma ru ga tu te zonga sa da zo te hum ben kudu kudu kudu pa mang chim khala na en si sa